Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n yn saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Yn gyntaf, mae angen i dweud, mae'r fideo hwn yn ychydig yn gwahanol i'r gweddill, achos yn ytrach na cymryd yr agwedd o hyfforddi neu dysgu i'r eraill, mae'r er fideo hwn ac y rhai eraill sydd yn yr un cyfres sydd yn cynllun yr un fan yma, sef ynglyn at y pwnc o iaith rhaglennu QML, rydyn ni'n nid ar y dechreuad o ryw gwrs neu gymwysiad ar gyfer yr hyfforddiant o ryw sgil neu grefft neu dechnoleg yn yr byd cyfrifiadurol, ond yn hytrach, rydyn ar y dechreuad o'r taith o'r darganfyddiad. Felly, yn ytrach na'r dysgu neu hyfforddi i'r gwyliwr, ynglyn at rhyw pwnc, dwi'n eisiau i gyfrannu fy ymrofiad o'r dysgu neu cynyddu neu hyfforddi y crefft neu sgil hwn fy hunain, ac dwi'n eisiau i gyfrannu fy ymrofiad gyda'r chi, y gwylwyr. Felly, croeso i'r daith yma lle ydyn ni'n yn dechreu ar y ffordd i dysgu anglyn at y pwnc o'r iaith rhaglenni QML. Dwi ddim yn gallu ar y mwent yn dweud llawer ohono fe, oherwydd dyn fy hunan ar y dechreuad o'r daith o'r dysgydiaeth, Ond mae gyda ni ambell o drwyddedau rydyn ni'n gallu dilyn, a thrwy hyn rydyn ni'n gallu ymrofi y daith o darganfyddiad yn yr sgil yma, yn yr iaith QML. Ond, mae'n angen i ychwanegu hefyd, nid ydy'r hwn daith sydd yn dechreu ar yr gorsaf A ac yn diweddu pan rydyn yn cyrraedd ar y gorsaf Y. Ond, yn hytrach, mae'n yn rhyw fath o grwydroad, lle rydyn yn crwydro o gwmpas lle does dim unrhyw sicrwydd a ydyn ni mynd i gyrraedd at rhyw diweddle penodedig. ac hefyd does dim unrhyw sicrwydd ai ydy y fenter hwn i fod un sydd yn llwyddiannus neu yn yr diwedd rydyn mynd i rhoi'r gorau i'r holl fenter ar eddyl oherwydd yr blaenoriaethau eraill. Fan yma, ydyn ni'n dim ond yn crydro o gwmpas yn y taith o darganfyddiad, ond dydyn ni ddim yn gwybod yn y diwedd a bydd hyn yn llwyddiannus neu yn methiannus. Ond, beth bynnag, cawn ni dechreu y taith. Felly, fan yma, dwi'n eisiau i esbonio pam o'r ni'n yn fy a tynnwyd tuag at yr iaith yma. Y prif reswm yw mae'r uh, fodd o raglenni yma yn debyg iawn i raglenni yn yr amgylchiad o raglenni ar gyfer yr wefan gyda'r gymysgiad o'r amryw ieithoedd, er enghraifft, pan rydyn ni'n yn rhaglenni ar gyfer y wefan, rydyn ni'n defnyddio yr iaith HTML gyda'r XSS ar gyfer yr darllenio o'r gyfrychau ar y dudalen ar y porwr ac hefyd rydyn ni'n yn rhaglenni yn yr iaith JavaScript ac efallai, neu yn debygol, yn rhyw iaith ar gyfer yr pen gefn fel yr iaith PHP, neu yn debygol. Fan yma, rydyn ni'n yn defnyddio yr iaith QML sydd yn debygol i'r iaith XML, ac gyda hyn rydyn ni'n gallu defnyddio amrywiaeth o ieithoedd eraill fel ec, achwaneg, achwaneg, ec, Python ac ati, ond rydyn ni'n yn fy atenwyd iddo fe oherwydd mae'n defnyddio yr iaith JavaScript. Hefyd, fel rhanbarth o'r iaith Cymmel, felly hefyd gyda'r yr amgylchiad rhyngwyneb datblygwr sydd yn galw QT Creator, yr hyn yn gallu cyd-cysgledu yr cymwysiad i mewn i'r cod genedigol oddi wrth yr iaith Cymmel ar JavaScript. Felly, y rhanbarth sydd dwn yn canfod yn atenedig yw yr rhanbarth JavaScript anno fe, Ac felly, dwi'n tybed fe fydd hyn y rhanbarth lle fydd yr fideo hwn ac y rhai yn gynllun yn yr un cyfres yn canolbwyntio y mwyaf arno fe. Yn y diwedd, dwi ddim yn gwybod a ydw i mynd i barhau i hoffi yr iaith hon, wedi darganfod fwy amdano hi, ond dyma pam mae'r hyn yn daith o darganfydiad yn dydy. Ond fi'n dal yn atynnwyd iawn yn y cysyniad o'r galladwyrydd o'r cynhyrchu rhyw fath o'r rhaglen neu cymwysiad sydd yn cystadleu ac hefyd ar gyfer amrywiaeth o'r llwyfannau, fel er enghraifft ar Windows ac hefyd ar Linux, ac yn ei ysgrifennid ar y pen blaen yn yr iaith QML, ond gyda'r yr gweddill o'r rhaglen yn ei ysgrifennid yn yr iaith JavaScript. Felly, y gyntaf beth yw i lladrutho yr amgylchiad, rhyngwyneb datblygwr ar gyfer yr iaith hon, ac ar gyfer hyn dwi'n gwybod mae angen inni i lawrlwytho'r y meddalwedd sydd a'n galw QT Creator. Yn gyntaf mae angen i ofyn ai ydy'r y meddalwedd hon ar gael oddi wrth yr cadw fedd ar gyfer yr dosbarthiad o'r Linux yma sydd yn defnyddio hwn. Ar y foment, dwi'n ynrhedeg defnyddion gyda'r yr rhyngwyneb graffig defnyddio'r mate oddi wrth y ffôn gof allanol sydd gyda fe y maint o 64 GB gyda'r maint mor enfawr ar y ffôn gof allanol USB ar yr Lenovo X61 ThinkPad ac hefyd gyda'r y pedwar gigabyte, rwy'n ymdeimlo pan ydyn ni'n yn achub ar y ffeil, er enghraifft pan rŷn ni'n eisiau i ysgrifennu rhywbeth i'r disg, mae'r hyn yn teimlo yn ychydig yn arafach, ond dim ond gyda'r rhywbeth fel hanner eiliad, hyd at oddeutu un eiliad. Felly, mae'r yr arafiad ddim yn eithriadol yn fawr, ond mae rhywbeth sydd yn angen i fod yn wybodus amdano fe, sef mae angen i fod yn ychydig yn fwy amyneddgar. Felly, ai ydy'r er meddywedd, QT Creator, ar gael? Wel, os ydyn nawr yn rhedeg y gorchymyn sudo gwagle ac wedyn rpt ac wedyn cysylltnod cyrchu ac wedyn gwagle ac wedyn update,

Gwaglle, ac wedyn adfywyaeth, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd, sef Qt Creator. A dyna ni, mae'r uh, trafodaeth neu fersiwn 4.14.1 cysylltnod un ar gael oedd wrth uh, cadw'r fa.

Fe fydd hyn yn cymryd 646 megabeit o gyflog dysg ychwanegol, ydych chi'n eisiau i fynd ymlaen? Ydw. A dyna ni, roedd yr holl rybuddiad i fy nysefydlu yn cymryd o deutu i gan munud. Felly nawr, os ydych yn dechreu yr dewis-lein dechreu, gyda'r botymau amgen gyda'r F1, ac wedyn, os ydych yn fforlleio i'r, er enghraifft, rhaglenni, A dyna'r yr meddalwedd newydd. Felly os rydyn ni'n clicio fan yma, nawr yn ni'n gallu creu yr erthygl newydd, a rydyn eisiau i gymryd yr tyll ymdaith graffig defnyddio'r gyflym, dwi'n mynd i ddweud gymryd yr tyll ymdaith,

A dyma'r blwch i chwilio ar gyfer rhyw ffeil. A dyma'r yr tabiau ar gyfer yr allbyniadau ynglyn at yr casgladiadwr ac ati. A dyma'r yr arwyddo cawr sydd yn dangos yr cynyddiad o'r yr amrywaith o dasgiau. Felly mae'n dweud, trwy pwyso ar y botwm dianc, mae'r hyn yn ein dwyn ni yn ôl i'r golygydd, ac rydyn ni'n gallu ei pwyso am i weithiau hefyd i guddio yr paneli eraill. A dyna ni. Felly os rydyn nhw yn clicio ar y gysylltiad ar gyfer y rhyngwyneb defnyddiwr, a dyna ni. Felly, fan yma, mae gyda ni yr helaethrwydd o'r gwybodaeth ynglyn at sut i ddefnyddio yr amgylchiad rhaglenni fan yma. Felly, os ydyn eisiau i dychwelyd i'r dogfennaeth, rydyn gallu wafrilio i'r dewislen ar y brig ac wedyn i ddewis cymorth ac wedyn i ddewis y cymwysiadau. fel hyn, ac dyna fe, ac os rŷn eisiau dychwelyd i'r dudalen ynglŷn at yr rhyngwyneb ar gyfer defnyddiwr ac ni'n gallu clicio fan yma ar yr rhyngwyneb defnyddiwr. A dyna fe. Hyd am hyn, mae'r hyn yn edrych yn eithriadol yn diddorol ac yn addawol iawn. Felly dwi'n meddwl y peth nesaf yw i creu rhyw fath o'r cymwysiad allan ohono fe ac i cyd-gasglu fe gyda'r yr amgylchiad datblygiad hwn. Felly i greu yr eddyl newydd, mae angen i ni i mynd i'r ffel ac wedyn i dewis yr ffel newydd neu eddyl newydd ac wedyn mae angen i ni i dewis yr cymwysiad cyflym QT gwag fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i mi ymbennu yr enw ar gyfer yr eddol newydd. Felly dwi'n mynd i mi ymbennu yr enw prawf un ar gyfer yr taflun neu erdd newydd yma ac wedyn clicio ar nesaf ac wedyn derbyn yr offeryn i adeiladu y cefn drefn yn QMake ac wedyn byddwn yn derbyn yr fersiwn neu trodegaeth o'r QT i fod yn 5.12. Ac wedyn, ar gyfer iaith yn mynd i dewis Cymraeg. Ac wedyn clicio ar nesaf. Ac wedyn mae'n angen i dewis y sypen ar gyfer yr eddyl neu taflun prawf 1, ac fan yma, os ydyn ni'n mynd yn ôl neu mynd i mewn yno fe, trwy clicio ar y botwm i rheoli fan yma. A dyma'r uh, gosodiadau ar gyfer y uh, sypyn yma. Felly ar gyfer y uh, cyn angenrheidiau, mae angen i fod ar gael wedi ei mynd sefydlyd ar y cyfrifiadur a'r cydgysgladwyr, sef eg ec ec.

sef 5.15.2, mae'r uh, lleoliad ar gyfer hyn fan yma, felly mae'r hyn yn dibynnu ar yr QMIG i fod wedi ei fewn sefydlwyd hefyd ar y cefn drefn. Os nac ydy, felly fe byddai y dewisiad i dewis. y dysfrigfan yma neu y sypyn ar gyfer y dysfrigfan yma wedi ei an alluogwyd. Felly os ydyn ni'n yn gwneud yr RPT cyddfan ar gyfer y QMake, felly nid ydy'r hyn yn dangos oddi wrth yr cofrestr, ond dwi'n yn dychmygu

Ond yma yw yr enw go iawn, sef QT5 gysylltu not QMake. Felly os ydyn nawr yn aladrodd yr gorchymyn ar gyfer yr APT cydfan ac nawr yn mewnbynnu yr enw go iawn, sef QT5 cysylltu not QMake. Ac dyna ni, mae'r hwn wedi ei fensefydlwyd hefyd ar y cefndrefn. Os nad yw, felly, fe byddai rhai i ni i wneud hyn. Ac hefyd yr un peth ar gyfer yr CMake neu ECMake. Nawr, os ydyn clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn clicio ar nesaf, neu gorffen, Nawr os ydyn ni'n yn ymgeisio i rhedeg yr eddyl neu daflun yma, mae gyda ni yr gwach fan yma sydd yn dweud y modiwl anhysbys yn Qt cyflym. Felly, dwi'n wedi darganfod ar-lein weithiau os mae'r yr neges gwall hwn yn arddangos, mae angen i yn sefydlu pecyn sydd yn galw QT Declarative 5, cysylltnod dev, neu QT Datganiedig 5, cysylltnod dev. Felly, fan yma, rwy'n gallu gwneud hyn trwy'r Mae'n sefydlu gorchymyn sudo gwaglau ac wedyn

A dyna fe. Mae'n ein. Felly os ydyn naw yn mynbynnu y gorchymyn yw yw fewn sefydlu fe fel hyn ac wedyn clicio ar y botwm doddiad Fe fydd hyn yn cymryd 5 megabyte. Ydych chi'n eisiau i mynd ymlaen? Ydw. Nawr, os ydyn ni'n yn gymbynu ar gorchymyn, a bydd ti cysylltnod cytfan fel hyn a dyna fe. Nawr, os ydyn ni'n yn ailrhedeg yr eddyl fan yma, ac i ail adeiladu fe, Nawr mae'n yn dweud does dim yr cyfrifiad ar gyfer y defaid wedi ei osodwyd. Felly os ydyn ni'n yn newid yr fersiwn neu trotigaeth i deg i ychydig yn llai a wedyn i al rhedeg neu al adeiladu Nawr mae gyda ni uh, neges gwell arall. Felly ar gyfer hyn, dwi'n dyfalu os ydym mynd yn ôl i'r gosodiadau ar gyfer yr eddyl yma yn yr offer ac wedyn yn y dewisiadau ac wedyn os ydym yn dewis y uh, sybyn fan yma ar gyfer y uh, deddfrig ac dwi'n dyfalu oherwydd mae'r hyn yn gwag. Dyma'r er tarddiad o'r trafferth fan yma. Felly os ydyn yn dewis yr hyn fan yma, yr cyfrifiadur personol lleol, ac wedyn cymwysio. Felly, pan ydyn yn clicio ar cymwysio ac wedyn iawn, Nid ydy'r hyn yn gweithio, sef nid ydy hyn yn ychyb yr gosodiad imiwn yn yr diwylliad fan yma ar gyfer y Deddf Frig, felly os rydyn yn ychwanegu y sypyn newydd, creu un sydd yn holl newydd gyda'r enw er enghraifft. Desg Frig 1, ac wedyn Dyma'r yr gosodiad wedi ei hunan wrthydol ei llenwyd union yn y blwch fan yma. Felly nawr, os ydyn ni'n yn clicio ar y botwm yn cymwysio, ac wedyn iawn, a gwneud hyn yr amwell, fel hyn, ac wedyn iawn unwaith eto, ac nawr os ydyn ni'n yn rhedeg yr gorchymyn fan yma i al adeiladu, nawr os ydyn ni'n mynd yn ôl Ie, so pennau. Mae'n yma. Ac wedyn os ydyn ni'n ymwneud yr enw ar gyfer yr cyfundrefn ffael, fel er enghraifft line slice, fel er enghraifft prawf 1, ac wedyn gymwysio ac wedyn iawn, ac unwaith eto, Nawr os ydyn ni'n mynd yn ôl, ac wedyn, os ydyn ni'n yn edrych ar yr offeren ar gyfer yr egg make, felly mae'n yn dweud os ydych chi'n yn hofran y llygedyn uwchben yr llinell fan yma, mae'n e'n dweud nid ydy'r llwybr i'r gwrthydolyn ma yn bodoli. Felly os ydych chi'n mynd yn ôl i'r APT cysylltnod gyfan ac os ydych chi'n yn ymholi ynglyn at yr egmeg, Felly mae'n angen i ni i fewn sefydlu fe. Felly, rydyn ni'n gallu gwneud hyn drwy'r unwaith eto apt mewn sefydlu ac wedyn ec make Fe fydd hyn yn cymryd 35 MB a dych eisiau i mynd ymlaen â dŵ. Dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhedeg yr APT gysylltnod cydfan ar gyfer ECMIC, a dyna ni. Nawr, os ydyn ni'n mynd yn ôl fan yma, Neu os rydyn ni'n yn ymddynu y gorchymyn i pa un o ECMEG, mae'n yn bodoli yn fan yma, blind slice USR, blind slice bin, a wedyn dyna ni. Fan yma. ac wedyn cymrysio, ac wedyn yn iawn, ac os ydyn ni nawr yn adeiladu fe, neu yn troi yr fersiwn neu troedigaeth yn ôl i'r deuddeg, ac wedyn unwaith eto. Nawr, os dwi'n yn Nawr os dwi'n newid y fath o'r defaid i er enghraifft oddi wrth y deddfrig i yr defaid Linux genhedlog fel hyn ac wedyn cymwysio ac wedyn iawn ac wedyn unwaith al adeiladu wedyn wedi achedig o'r archwiliad ac ambell o'r arbrawfiad yn y gosodiadau Rhyddhais i i wneud yr ewel yma i cyd-gysglladu yn llwyddiannus, felly os dwi'n nawr yn pwyso ar yr botwm i rhedeg neu i ail-adeiladu, a dyna'r yr ffenestr sydd wedi ei ail-adeiladwyd. Beth wneis i oedd, darganfyddais i oedd rhai o'r becynnau gysylltiedig gyda'r yr Cymal wedi ei diffygio oddi wrth yr cyfrifiadur oddi wrth yr adweaith yn yr APT cysylltnod cyfan, sef yr QML modiwl Qt Quick Extras ac hefyd y QML modiwl Qt Quick 2. Felly, rhedais i y gorchmynion fan yma i fy nsefydlu y pecyn ei hun, ac hefyd yn yr dewisiad ar gyfer offer ac yn y dewisiadau neu gosodiadau. Er enghraifft, dwi'n wedi ysodi yr fath o defaid i fod yn desfrig ac wedyn y defaid i fod yr cyfrifiadur lleol.

Ac wedyn, clicais i ar y dewisiad o adeiladu, ac wedyn dewisais i i adeiladu pwp ddyle, ac hefyd i rhedeg y ciwmeg fan yma. Dyna oedd y peth. Wedi hyn, oedd yn achosi yr casgliadu i fod yn llwyddiannus dwi'n meddwl. Nawr os dwi'n yn pwyso ar botwm redeg fan yma, mae'n yn nawr yn gweithio heb drafferth o gwbl. Nawr, os rydyn yn farchleio i'r pregell ar gyfer yr eddyl yma, sef XD, falle, ac wedyn i QT, ac wedyn i'r prawf 1,

Ac wedyn, beth am yr prawf un pwynt pro? A dyna fe. Felly os ydyn eisiau, does dim angen Y defnyddiwr yr amgylchiad rhyngwyneb graffig defnyddiwr i godio immwn yn yr iaith cymal, oherwydd rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn y golygydd fel VI, er enghraifft os rydyn ni'n ar yngrch... mewn bynu ygrychmyn VI, gwagle, ac wedyn yr enw o'r fel cymal main.cyml fan yma. Dyma'r y cod y cymal eu hunain, felly os ydyn nhw'n yn rhedeg y gorchymyn QML golygfa fel hyn, ac wedyn yr enw o'r ffel. Dyma'r yr un ffenestr hefyd.

yr ymgymhelliad i rhedeg yr ffeil yn yr ymgylchiad o'r cymel, ac wedyn os ydyn achub y ffeil, ac wedyn os ydyn dim ond mewn bennu yr enw o'r ffeil fan yma, neu fel hyn, os ydyn yn gyntaf yn newid yr caniatadau ar gyfer yr ffeil yma, ac unwaith eto, Nawr os ydyn ni'n yn gwirio uh, llwybr ar gyfer yr gorchymyn ar gyfer emf neu ymgylchiad ac unwaith eto os ydyn yn mewnbynnu y llawn llwybr i mewn yn y files sef blaen slais USR, blaen slais bins, blaen slais ac wedyn achub ac unwaith eto A dyna ni. Dyna'r er, un ffenestr fel o blaen. Ac hefyd gyda'r er, gorchymyn QMake, ac ar yn gallu rhedeg hyn gyda'r er ffael prawf un dot pro i genedlaethu yr er fel ar gyfer yr make fel i cydgysylltu i mewn i'r cod genetigol, fel hyn, ac na os ydyn yn rhestru y cymwysiad. Dyma'r er make fel, felly os ydyn yn cydododi fe ar y tyllfynyll, A dyna fe, nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn meic fel hyn, mae'r hyn nawr yn adeiladu y cod genedigol ar gyfer y cyfrifiadur hyn, ac mae'r ffeil hwn yn galw prawf 1. yr un fan yma, felly yr nawr hefyd yn gallu rhedeg y cymwysiad hwn fel cod genedigol ar y cyfrifiadur hyn fel hyn. Neu os ydych chi'n mynd yn ôl i'r main .qml ac os ydych chi'n nawr yn tynnu mas y gyntaf linell fan yma sydd ddim yn cod go iawn ac efo QML, Ac wedyn os ydyn nhw'n yn alrhedeg y QMake, ac wedyn uh, make, ac wedyn os ydyn nhw yn alrhedeg yr prawf un, a dyna ni. Dyna'r yr un ffenestr fel o blaen hefyd. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. I grynhoi, dwi'n dal yn demlo mae'r hyn yn endrych yn addawol, sef fel cyfle arall i ddefnyddio y cod JavaScript, ond i ddweud y gwir, os ydyn ni'n defnyddio yr rhyngwyneb graffig defnyddio'r Qt Creor, ydyn ni'n gallu defnyddio'r ieithoedd eraill fel ec, ychwaneg, neu Python, neu Lisp ac ati, ond y peth sydd yn fy atynnu i yw y galliadwywydd o ddefnyddio yr un cod tarddiad JavaScript, er enghraifft y llyfrgelloedd ysgrifenedig yn JavaScript ar gyfer yr wefan,

Felly, dwi'n yn ganfod mar yr galliadwy rydd o'r al defnyddio'r yr un cod JavaScript ac yn ei cydgysylltu union i'r cod genedigol ar y llwyfannau hyn yn gyffroes iawn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.